Eh, Sergeant Rikhotso i muyeni wa hina wa siku ra namuntlha hi kombela mi xewa ta vayingiseri Sergeant. ri perile juwan ri perile ni le ka vayingiseri hinkwakunkwaku lava nga kona ka madyambu ya siku ra namuntlha Ya mi khomele yini madyambu ma siku ra namuntlha? inkomu jiwan e ta sungula le a ritavi a handlenyana ka dzanini maphorisa ya ritavi ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka loko ku ta va ku kumeke ntsumbu wa munhu wa xinuna kwalaya tlhelo ka gondzo loko mi kongomele exibedhlele xa lethaba ku ya hi swiviko Maphorisa ya vitaniwile endzhaku ka loko ku ta va ku kumeke ntsumbu lowu wu kume hi muhindzi wa ndlela. A ku fikeni ka vona maphorisa va fike va kuma ku ntsumbu lowu wu na timbanga naswona munhu luya i tikomba a huma ngati. Va pfule nandzu wa ku kumeka ku dlayiwe munhu kambe ntsumbu luwa ka nkarhi wa sweswi a wu swi tiveka ku i wa mani we le kwihi. La maphorisa ya Ritavi va kombela ku mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va a tihlanganisa na maphorisa ya Ritavi ivi ke a ta kota ku va pfuna ku ku nga va ku ri mani wu le kwihi na loko a tiva va ndyangu kumbe va ehleketeleriwa lava nga endla mhangu yo biha hi ndlela liya handle ka swona jiwani loko hi suka a ri tavi hi vuya a giyani la maphorisa ya giyani na wona ya nga ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu yo hlamarisa swinene leyi nga humelela le aka ndengeza a lexi nga humelela i ku um ku na muhlampfa loyi a nga na xiphaza kwalaya tikweni so tolweni wa masiku i suka a ya aka ndyangu wo karhi laha a nga fika a kuma wa xinuna loyi a va tiveka ku i vanghana hi vumbirhi bya vona loko swa ha ri tano ku fike ku va na ngorhombisano a xikarhi ka lavambirhi laha muhlampfa lowu a nga hetelela a teka xin'wana xa xitlhavatlhavana xa vukarhi swinene ivi a gwaza um mutwisi wa ku vava wa malembe ya makume nharhu nkaye hi vukhale e mutwisi wa ku vava loyi endzhaku ka loko a ta va a gwaziwile i va a ringeta ku tsutsuma ku ri ku hi ku i kongome tlhelo ra tliliniki kambe a wa a nga si fika a tliliniki laha a nga fika pfuniwa hi vaakatiko lava nga n'wi teka va n'wi tsutsumisela a tliliniki ya ka ndengeza kambe a ku fikeni ka yena um va swivulamulelamhangu va fike va tiyisisa ku u hundze emisaveni ku khomiwe miehleketeleriwa wa malembe ya makumembirhi hi vukhale laha a nghene khoto ya giyani namuntlha kambe hi ta paluxa mavito ma yena vhiki leri taka handle ka swona jiwani um loko swa ha ri tano kwala giyani tolo vaakatiko va le risinga ehandlenyana ka giyani va teke nawu va wu veka emavokweni ya vona leswi swi landzela ku va ka yin'wana ya tikhawa xitolweni wa masiku ku kumeke ku tshoviwa kumbe ku nghene vaxinuna vanharhu lava a va hlomile ku ya hi swiviko va nga tivi va nga tivika ku hi vona maphorisa kambe ku nga ri maphorisa ya ntiyiso mutwisi wa ku vava loyi va nga nghenela a car wash va fike va n'wi sindzisa ku va a va nyika nhundzu leyi a yi ri kona va ehleketeleriwa lavanharhu va yi tekile va famba na yona kambe loko ri ya xa tolo vaakatiko va sungule ku landzelela hi nkondzo laha munhu loyi a famba kona lava nga hetelela va ya boxeketa hi ku fika aka ndyangu wo karhi ivi va fika va kuma wun'we wa xinuna va n'wi fananisa na lavanharhu lava va vonaku i va ehleketeleriwa aka nandzu wa walowo va ve va n'wi teka va famba na yena aka ndhawu yo karhi la vaakatiko va nga vuya va vitanana loko swa ha ri kwalaya va sungule ku ngumbeyetela ku kondza a hundza emisaveni loko maphorisa ya fika va kume ku se humba a yi olele nkuma swi nga leswi maphorisa ya giyani ya le ku endleni ka vulavisisi kambe joan ku teka nawu hi wu veka emavokweni swi vula ku hi tshika swigevenga swi tlela hi ku rhula ivi hina hi ri vaakatiko hi nge hi lwela timfanelo ta hina hi decide ku ya axitoxini hi leswi hi nga hlangana na swona aka vhiki leri hi humaka aka rona jiwani leswi nga sala ku ta va ku ri swa treatment hi ta va na nkarhi wa vona na swiviko
hi khensile swinene loko ku ri na swin'wanyana mi lavaka ku endla ti-follow up aka swona mi nga commenta kwalani joyinani channel ya hina